Ныклап торып Рәсим Низамов булып сәнгать юлымны башлаган идем. Халык мине теге Рәсим дип таный башлаганнан бирле. Ә, шулаймы?
Шуннан башлап.
Аннары соң инде 25 ел менә шушы иҗат юлында. Шуңа күрә менә шушы мәшәкатьләр белән бүгенге көндә әле йөгереп чабулап йөргән көн. Килеп чыгармы соң? Буламы? 25 ел элек килеп чыкканны 25 елдан соң килеп чыгар дигәне бит инде. Иншалла.
Рәсим абый, яңа буын артистларын артистларны ничегрәк карыйсыз? Бездә бүгенге көндә бит инде ниндидер чикләүләр куелган әйберләр юк. Бөтен кеше дә сәхнәгә теләсә менә ала. Ләкин сәхнәнең бер үзенең бер законы бар. Сәхнәдә кирәк профессиональлек. Беренче чиратта кирәк әйбер дип саныйм. Ул барыбер вакытлыча күренеп торырга була, популяр булырга да мөмкиндер. Вакыт үтү белән ул әйберне аннары соң менә шушы Ны саклау авыргарак төшә бара торганда. Имиджны саклау, әйме? Имиджны да саклау, үзеңнең менә мөмкинлекләреңне дә саклау, вокал мөмкинлекләре мәсәлән, җырчы булган чоракта әйтәм. Аның өчен барыбер мәктәп кирәк уку кирәк белем кирәк минем таләбем шул теге кызыксынасызмы каршы мин карап барам бөтенесен дә бүгенге көндә бит инде карап барасың телевизор ачып эзләп утырырга да кирәкми интернетка кердең бер ничәдер минут карап карап чыгасың икән күренә бөтенесе дә әйе Ә менә җырчылар күп, әйме, ә җырлый белүчеләр аз дигән белән килешәсезме? Аны Илхам абый бу сүзне әйткән иде бит инде. Әйе. Җырчылар күп түгел, җырлаучылар күп дип. Җырлаучылар күп, әйе.
Шулайдыр, менә әле әйтеп киткәнемчә, бөтен кешенең дә теге сәхнәгә омтылуы, җырлыйсы килүе, ул матур күренеш. Әмма дә ләкин күп бесе бәлки менә шушы әйберне онытып бетерә торганнардыр. Һәрбер өлкәдә дә профессиональлык булырга тиеш һәрбер өлкәдә мин әйтмим сәнгать өлкәсен генә түгел бөтен өлкәдә медицина булсын анда техник башка өлкәләр булсын инженер булсынмы кем булсын профессионал булмаса эшнең рәте булмый ә менә яңа буын артистларыннан кемне тыңлыйсыз мин барысын да тыңлап барамын мин инде бәя бирер өчен дә кызыксынып та карап барамын нинди Яңалык нинди нәрсә ничек эшлиләр? Ну, бар, мин менә хәзер бусы былай, бусы тегеләй, моны тыңлыйм дип кенә әйтмим. Әйе. Татар моңа конкурсында 7 еллап жюри составында Әйе. эшләргә туры килде. Анда инде менә шул аннан чыккан җырчыларны бигрәк тә күзәтеп барам, чөнки монда бит татар моңы дигән исем булгач, Беренче чиратта моң. Әйе. Татарның үзе безнең моңны саклау. Аның э, хәзер Илхам Шакиров исемендә бит инде ул җегет беләсез. Әйе. Э, менә шушы конкурста катнашып, сәхнәгә аяк баскан җырчыларны тагы да күзәтеп барам, чөнки ничектер алар өчен күпмедер үземдә җаваплылык та бар кебек. Кайчандыр билге бирелгән, билге куелган, аларны лауреат, дипломат исемнәре алганнар. Менә шушы күбесе алар менә шушыннан килеп чыкканнар, бүгенгесе башта сәхнәдә. Э, Рәсим абый, сезнең белән бераз гына уйнап алабыз. Э, сез 0,0000005 секунд эчендә үз җырыгызны таный алырсыз микән? Уйлыйсы кил. ә? Опа. Ялгыз алмагач бу җыр. Ялгыз алмагач, дөрес. Шундук белдегез. Алга таба дәвам итәбез. Так. Оп. Шулай шул.
Шулай шул.
Дөрес. Һәм тагын берсе. Булды җитте. Сагындым сәгәнемне. Яңадан.
Әз генә ошаган җире бар, сагындым сеңелемнекенә. Әйе, шул.
Аңа да ошаган бар.
Нараннар шундый ук белә башлаган тагы бер җыр бар минем. Рәсим абый, беләсез бит үз җырларыгыз, даймы? Үз җырыңны үзең дә белмәсәң җырлап бирергә кирәк иде. Әйе, тегенди беренче менә 005 секунд нота кергәннән сразу же беләсез шуны, даймы? Менә, менә артист, чын артист шундый белергә булырга тиеш инде. Соңгы сорау, әйме? Соңгы дим әле. Юк, әйме, соңгы булмасын, әйме.
Не, мындыйрак, Роберт абый кайын турында шигырен язган инде, әйме? Хәм шулай шул ук вакытта юморной формада шигырь язган, әйме? Таптыгыз микән, юк микән инде теге, кайсы кайында икәнен, әйме? Шул сорау гомумиләштереп, нәтиҗә ясап. Роберт язган аның турында тавышлар күп булды җыр турында инде. Аның җыр буламыни, фәләнмени, төгәнмени? Әйе. Аның җырчысы дөрес түгел мәзәрә капканмы салганмы деген шикелле шагыйрьдә бармы хикмәт дип ул бит шундыйрак юл белән җавап биргән идем янә гел әйтәм сәхнәдә дә кабатлаганым бар аны депутатлар да сүгүчеләр булды син бит шигырь аңламыйсың булсаң да ил агасы каен миңа сылу бер кыз сиңа утын агачы нәкъ менә шушы җырлар белән әйткәндә Теге әйтәбез бит, җырның җырның ертыгы юк дигән сүз бар бит безнең татарда. Әйе. Чыннан да ул шулай. Мин аны беренче тәмлим, бу җыр хәт мин аны инде сүксәм дә, үзем сүксәм дә, башкалар сүксә дә, ул минем җыр булып кереп калды, һәм минем җыр булып гомер буе барачак минем җыр. Әйе. Лаган дәвердә. Әйе. Роберт абый бит һәрбер әйбергә шулай гына җавап бирә, ул шигырь дүрт юллык аның теге Дүрт юл укуда җавап биргән әйберләре бик күп. Әйе. Шигырьләре менә шушындый һәрбернегә. Эпиграмма белән.
Эпиграмма гына инде. Әйе.
Шалт итә дә точкасына, ноктасына туры китерә иде. Әйе.
Робертлар шундый дахи кешеләр инде алар. Наверное. Мин генә килеп чыкмагансыңдыр әле шул. Мин менә легендлар белән утырам. Э, рәхмәт сезгә, Расим абый, килгәнегез өчен. Сез безнең беренче кунагыбыз һәм тапшыру минемчә шәп килеп чыкты. Рәхмәт. Һәрәр беренчесе һәм соңгысы булмасын, алда очрашулар булсын. Иншалла. Матур тапшыруларыгыз чыгып торсын. Халык белән менә шушылай очрашып, күрешеп торгайсыз. Иншалла. Менә бунсын ачарбыз, әйбәт дип әйтмим. Беренчедән, сәхнәгә тартылучылар аз түгел күп, аны үзегез дә беләсез бит. Әйе. Икенчедән әйтер идем, Бу бер матур күренеш. Әйе. Сәхнәгә омтылу, сәхнәгә тартылу, күренәсе килү, может, теге таланты бармы юкмы анысы икенче мәсьәлә. Әйе. Ә, таныласы килү алар өчен дә беренче чиратта ниндидер бер стимулдыр. Ә икенче ягы бар, тагы да бер каядыр урамда нәрсәдер эшләп йөргәнче сәхнәгә тартылу хәерлерәк. Ансы да